le dikgothatso ka ga tumelo. A dipelo tsa lona di se khuduege, dumelang mo Modimong, le dumeleng mo go nna. Mo ntlong ya ga Rre go na le madulo a mantsi, go seng jalo nkabe ke lo boleletse Gonne ke a go le baakanyetsa madulo. Amen. Papa, ka lebitso le matla la Morena Jesu, Morena Modimo wa ka le moso wa letsatsi re sa le boleng teng ba hao, tlhompho le thoriso re di lebisa go wena mo godimong. Modimo a lerato, lentswe la hao le sa tswile, a le age dipelong tsa bana ba hao. A le ba rute thuto Morena Jesu a lekang go ruta yona tsatsi la kajeno, lebitsong le galalelang la gago. Amen. bakaulengwe ba ka moreneng morena jesu o bua le rona gompieno a re kgothatsa ge o ka lebelela the tension e leng teng around the world right now ke gore batho re bona dilo tse negative tse negative re a thubelwa mo matlong re a utswetswa bana ba tlhokofediwa bomme ba rapiwa ge o tsamaya mo bibileng dikoloi di a spikiwa go na le di-arm robbery o lebelela lefatshe gona yaanong re sa tsaya go ikhutsa kodiwa ya covid-19 e sa re tlogela yona empa re bona ke ya mafatshe a tsogelana kgatlhanong tsotlhe tse he di fitlha maikutlong a motho wa semoya wa senama a huduwa maikutlo a gae Jaanong ke mo Morena Jesu moso wa letsatsi o kgothatsa rona ba Kreste a re a mewa ya lona e se huduege dipelo tsa lona di se huduege dumela go ntate o dumele le go nna ka ba ka gopola molaetsa wa sefapano dilo tse Kreste a di buang ke dilo tse ena ka bo yena a di practicitseng ge a ne a pagame sefapano morwa motho Batho ba gopola gore ba feditse ka yena a le godimo a sefapano ge a lebelela matšhwititšhwiti a o ntsha mantswe ke ya a re morena ba itshwarele gonne ga ba itse se ba se etsang o ne a bua se gone o ne a itse gore tsatsi lengwe nna le wena re tlabe re le mo maemong a tshwanang le e ao a neng a le mo go ona o ne a re tlogelela motlhala wa gore e re ge re iphitlhela re le mo seemong seo nna le wena re bule molomo wa rona re kgone go bua le seemo halleluja batho ba ka jeno re beile maphelo a rona re a beile mo bathong person can fail you le ena moya wa gae o a huduega empa gompieno moro wa motho o a re ruta o a re kgothatsa o re re seke ra huduega ka be ka gopola gore moro wa motho o tletseng mo lefatsheng john 3 verse 16 lerato leo modimo ke la le modimo ke la le bontsha motho a neelana ka morwae le nosi empa o ne a sa neelane fela o ne a bua le bao ba dumelang gore ba bone bophelo bo sa feleng yaanong o dira yang go godisa tumelo ya gago o godisa tumelo ya gago ka go feretla le go goduwa boikanyo ba gago bo o nang le bona mo modimo bo ka se tsamaye bona bo nosi Boikanyo ba gago gore bo gole bo tshwanetse bo nne le leso leo e leng tshepo ya gago mo modimong e be bona bo bofuduang tsholofelo ya gago e tshwanetse e gole mokaduang wa ka moreneng ge tumelo ya gago e le ko godimo e phophoma phoma seo se dira gore go nne le boitumelo pelong ya modimo ge modimo a itumetse o tla bona lerato la gae ge lerato la modimo le go okametse dihlonolofatshe tsa gago di tla tshologa mmeleng tlhogong ya gago di a ya mmeleng wa gago ba tla bua ba o potapotile ba re o faraferwe ke mathata empa dipounama tsa gago ba bona monyenyo fela Banabaitsho mo re neng mo kgothatsong e Morena Jesu a re fang yona ka jeno gore dipelo tsa rona di seke di a huduega re dumeleng go rara le go yena nnete re ka bona bophelo re ka nna le mathata empa mathata ao a se re affecte ka selo re ka nna le di drawback empa di-drawback tseo di a se re beye mo fatshe re ka nna le tse tsotlhe tseo lefatshe le ka di tlisang tse di sa siamang empa tsona tseo di a se kgone go tshwara tumelo ya rena tumelo ya rena Modimo mo mothong o batla selo se le sosi hela o batla tumelo ya hao he o dumela mo yena o tla bona motlholo wa hae he motlholo wa hae o aparetse ga go sepe se se ka gogelang mo tlase ngwana itshomoreneng e ke nako Ke ne ka botswa potso ya gore goreng melaetsa ya ka e le yotlhe e na le watšhe ka mo morago. Watšhe e ke sesupo sa gore ke nako ya gore re tlogele go gadima ko morago, re khuame ka mangwele, re tseye dikgothatso tse morwang tsona ka boyena gompieno. re tlogele go huduwa maikutlo a rona re tlogele go letla pelo ya rona go huduega empe re tie thapelong thapelo e e be leso la rona le di fuduwang tshepo ya rona mo moreneng le di fuduwang boikanyo ba rona mo moreneng meaning faith le le kgonang go tla oketsa tumelo ya rona the believe Bagolo ba ka e le mo ba rona mo re neng he re ka nna le tumelo mo modimong believe ya rena ya ba e tletseng e e sa reketleng re tla bona lerato la modimo ka lona ra bona bophelo ka se huduege maikutlo le go utlwa Russia e tlhashela Ukraine re ka se huduele maikutlo re re utlwa go na le matshosetsi a gore lefatshe le ka nna le e nuclear war ra itse gore modimo yo o re mo ikantseng yo a ka dira phetogo ka ditumelo tsa rena go se nne le se se diragalang seo re fetile mo covid-19 ne ba bolela ba re diketekete tsa batho dimilione lefatshe le ya bokhutlong modimo o e ne e seng ke nne nako le gone yaanong matshosetsi a re tsamaya mona a ka se nne yona ge bakeresete ba re nnete ba ka ema ka dinao bakeresete ba sebele ba ka ema ba khubama ra tiisa baruti bao re nang le bona ra phagamisa dibishopo tse re nang le tsona ra tshwana le baiseraele ba kileng ba kuka matsogo a elija ntwa e tlile ra rapela mmogo modimo a utlwa dithapelo tsa rena Bogale ba efosega, bogale ba fokotsega lefatsheng. Ra simolola go phela yaka batho ka boitumelo le lethabo letsatsi le letsatsi. Empa tsotlhe tse re ka di kgona ge re ka letla pelo tsa rena go se huduege ra itshepa mo Modimong. a modimo mothati yotlhe rara ya rona o tlhorileng legodimo le lefatshe a le matlafatse a tlatse mebele ya lona wa moya o galalelang amen